Hawa, ýene bir program başlaýas bu gün. Dostlara hoş gelin aýtýan şu wagtdan. Goşulan dostlara. Ýene de düýnki gürrüň şu gün bu programda dowam etjek bolýan. Bir üç sanak şol Ryza Pehlewi barada zatlar paýlaşym goýupdym Instagramda. Şol gaty gürrüňli boldy. Hawa, gowy görüp ýazanlaram bar, gowy görmänlerem bar. Tebigy zat ol, pikir zat bor. Ta gelende iki tarapam muhalyf-da bolup bilýär, muwafyk-da bolup bilýär. Ýöne käwagtlaram adamlar bir-birine gaty paýyş sözlerem aýtýarlar, şo taýy bolmaýar. Şu bähse çekilende hökmän şu mantykly bolmaly. Diliňde hormatly sözler dile getirmeli. Pikir aýtmaly la pikir. Birde duýgulykda, duýgudan gaçjak bolmaly. Tählil etmeli her tarapyny. Elbetde ony ýaly gysgaja bir dört-bäş setir ýazaňda açyklap-da bolmaýar-da hemme zady. Onsoň o taýda bolýan soraglara-da şo ýerde oturyp makala-da ýazyp bolmaýar. Meň-ä wagtym-da ýok oturyp makala bilen jogap bermäge. Kä dostlar dogrudanam zähmet çekip jogap-da beripdirler, sag bolsunlar. Hany bir göz aýlaýyn men-de şol sähfä. Şol üçin men şu gürrüňe goýdum-da. Gürrüňi gowy açyklap bolýar. O taýda oturyp bir-birden aýdybirine üç-dört esse ýazjak o bolmaýar bu zatlar. Hawa, şo sesleň özüne geçjek bolaýyn şu wagt. Kompýuter açýan. Täze dostlara ýene-de hoş geldiň aýtýan salam berenlere bizden aleýkim salam. Şeýle. Hawa, garaz, ony açýan siz garaşdyryp durmaýyň. Gadyrly ildeşler, mähriban dostlar, özüňiz bilýäňiz, şu wagt ýüz güni geçdi. Şol Irandaky aýaga galmalar, etirazlar dowam edip barýar. Indide gelen noktasy aslynda bir erbet noktada däl, gowy nokta geldi. Ýüz ýüz günden soňra onuň dabarasy, aýratynam şu daşary ýurtlarda gaty giňden ýaýrady. Öň bun ýaly hiç wagtda Eýran milletiniň sesi çykmaýardy. Hatda şol parlaman Urupada köp namaýendeler biz edam boljaklara biz kefil diýip, öňe ädim atdylar, arka çykdylar. Şu bir taryhy mesele, bir täze gürrüňiş ol ýaly, öň bolýan zat däl. Parlaman urupaň özi şo sypahy öldürýärleri, aýaga alan halky. Şolary terrorist diýip eýlam etmesi, olam birinji gezek uly bir mesele. Häzir şony döwletlerine iberýärler. Eger döwletler-de şony ijraýy halata geçirse, onda bu jumhuri yslamyň işi gaty kyn bolýar. Waleýkim salam, mähriban dostlar. Waleýkim salam. Şu wagt şol üçin bir şu ýüz güne seredip dursak, ýüz gün diýip alýan-da, men ýüz günden, ýüz günden-ä köpräk boldy. Bir gowy hasiýeti bar şol aýaga almaň. Şu taýda bir aýratynlyklary bar, şolam bütin milletiň agzybirligine, ýürekleriň biriligine sebäp boldy. Birinjiden, hiç bir topar, syýasy grup ýa hizb şony öz adyna geçirmäge çalyşmady, şu Eýran däki hereketi. Her kim halkyň eline göz tikip durdy. Şony liderlik etýänlerem halk aslynda. Ýazanlaryny-da, meselem, şeýle ýazýarlar, Betjihaýy mähellaty falan, Tehrany öýle-beýle. Näme, gadymky ýaly ol fedaýy ekseriýet, tude, ne bileýin, fedaýan yslam, falan, mujaýidin, heý, beýle gürrüň bolmady. Ýöne şoň arasynda kä wagtlar hem öz atlaryny geçirjek bolýarlar hem hemişe talaş edip ýör, ýöne näme-de bolsa, halk şony bir guruh ýa bir grup däl-de, milletiň adyna geçdi şu hereket. Ikinjidenem, gowumýetlere hemişe bir zat etjek bolanlar täziýe telep ur diýip urýarlar-da, Mark bardy. Bu täziýe telebini Jumhur Islami de urýar, ol seltenet telep farsy zatlar da urýar, şownist farslar da urýar hemişe gowumýetlere. Ikisinde-de bar. Bu gezek gaýtam şol kürtleriň arasyndaky, buluçlaryň arasyndaky hereketleri başga fars doganlarda, başga halklarda goldamaga, goldaw bermäge başlady. Diýmek, gowy bir hereket boldy. Tezje telepdi kowumyýetleri urup bilmediler. Onsoňam o bir tarapdanam bir grup, bir sazman öz adyny geçirip bilmedi. we şeý diýen barýar. Indi aňyrlarda tuneliň aňyrsynda yşyk görünýär diýilýär-de. Bu režimiň bolup barşy belli, ýagny beter gaty gitse birki ýyl aýakda duraýyn diýse, ýagny halkyň hereketi bilen ýykylýar. Ondan bärde daşary ýurtlaryň işe mudahale etmegi, garyşmagy ýa Imkany bar içerden bir zat gozgalaň tursun öz hökümetiň öz içinden ýa başga zatlar bolsun bärde-de ýykylmagy mümkin. Şol üçin muňa eýe çykanlar köpelýär. Eýe çykanlar köpelýär. Şu wagt ýaňky Ryza Pehlewiň zadyny maňa wekalet beriň diýip başlady-da. Wekalet isleýär. Näme Her kim özüni öňe atjak, onsoň özüni lider görkezjek, onsoň bir ýokary çykandan soňra-da adamlar taňa zat aşakda indirip bolmaýar-da. Bu Reza Pehlewiňkiler şol zatlarda-da wagt bolup şyar berip, ýaňky tezahüratlarda birhili öz adyny geçirjek boldular, ýöne halk olary kän diňlemedi, az mukdarda, az sany. Şol Ryza şa ruhy şat balam diýip şu ar bereli gaty az boldy. Şu Ryza Pähliwiň özi-de şeýle çagyranda, şeýle täze goşulan gaty az boldy. Onsoň näme Bir tarapdan Jumhuri Islamyň özi isleýär şony. Bir tarapyň adyna ýetilen bir seltenet denip ýanak şolar geliberse, başgalar şoňa waköniş görkezjekde hessasiýet. Netijede näme boljak? Ara açyljak toparlaryň arasynda, halkyň arasynda. Şol üçin olar goldaw-da bolýar aşakdan. Iki bölmek üçin, olaryň peýdasyna däl aslynda, iki bölmek üçin. Şeýle bir şertlerde ýaňky Ryza Pehlewiň şeýle maňa wekalat ber diýip çykmagy, şuny indi, şuny biz Açyklajak bolýas analiz etjek bolýas gürüňem şu ýerde. Birinjiden şu wagt birine wekalet bermek gerekmi? Şu gürüň ara gelýär. Şu wagta çelli öňe çöller faaliýet etýärler wekalet berlip düşürilimi? Wekalet bilen näme gazanjak bolýaňyz? Şu hereketiň öňüne çöller Meselem, Hugh Beşerde şol zadyň baýragyny alan, jaýzy Nobel alan Şirin Ebadi ýaly, ol Mesih Eli Nejat ýaly, ýa bir topar her hezp sazmandan öňe düşüp seslerini ýetirip otyrlar sazmanlara, sazman beýnelmilellere. Şular näme wekalat berildimi? Waleýkim salam. Hiç birine wekalat berilenok-a. Sen eger bir diňe şuňa wekalat berseň şu wagt näme bolýa başga yzyna düşüp ýörärler sowýa hä diňe şuňky bollow diýada on bi häzir hasyla ýetmänkä agzalalyk döreýä arada agzalalyk döreýä şeýdip şol üçin şu wagt Ryza Pehlewiýe gowumýetleriň liderleri Bir. Buluşdyr, kürtdir men görýän hemmesini yzarlaýan. Şolaryň hemmesi reaksiýa bildirýär, wakuneş. Kabul etmeýärler. Ikinjiden, öňki yslah telepdir, indi režimden ýüz öwrüpdirler, daşary ýurda faaliýet edip ýörler, olaram seltenet kabul etmeýärler. Çepdir, fedaýydyr, palandyr, olara öz düýbünden kabul edenoklar. Şu şeraýatda sen gelýäň, meselen, bir men wekildir ýa. Sen eger tarapsyz adam bolsaň, tarapsyz adam bolsaň, her kimiň ne ýüregine siňem bolsaň, hemme sazmallary sen kabul etýän bolsa, ha saňa wekalat berip bolýa. Ýöne sen bir jerýany temsil etýäň a şu wagt, seltenet telaplini. Şolara gasamyň bar. Sorag zatlar bolsa men şu gürrüň tükenende alaryn. Bilýän, şu wagt edil birden bir zady girip bolmaýar-da, gürrüň üýtgetmäýli. Soňra soraglara-da girişjek. Şol üçin Ryza Pehlewiň bu eden işi aslynda halkyň haýryna däl. Şol agzalygy döretýär. Döredi-da, meselem, her kim bir tarapdan bir zat ýazmaga başlady. Ýazandan soňra muhalyfy bar muwafigy bar oňa bäs bolýar biri birine degilýär näme bolýar ikä bölünýär iň kiçijek tarapy meň özüm ýazanda nä adamlar nähili biri birine degmäge başlady iň kiçijik tarapy şeý ol üçin wekalet şu wagt birinjidene gerek däl ikinjidenem gerek bolsady şertleri bar nähili şerat. Bolýa soňra gürüňe zadynda hökmen. Hawa, hökmen gürüň soňra soňra sizede wagt berjek. Wekalet diýilýä. Şu wagt bir wekil bar, birde müwekkel bar. Biz müwekkel. O da wekil diýeli. Wekiliň, müwekkeliň halyndan, ýagdaýyndan, derdinden hem kynçylyklardan habary bolmaly, şony defa etmeli. Şu Reza Pehlewiň bütin Iran milletiniň, aýratynam kowumýetleriň derdinden meselen habary barmy? Şolara ýürek ýakyp biljekmi? Bu-da bir mesele-dä. Ony biljek bolsak, biz geçmişdäki gürrüňlerine, çykyşlaryna seredibermeli. Gürrüňlerinde bir gezek kowumýetleri defa atyp zady ýok. Kelli hukuk beşer diýip geçýär. Dil hakda sorallarynda. Aý, bir ýurtda iki dil bolarmy, ony nähili düşüniş diller diýýärler-de. Hindustan ýaly ýerde dagy ýüz segsen palan dil bar. Emma müşterek diller-de bar-a. Hemme kowumýetlere olar ähmiýet berip diller, dillerini okudyp durlar. Ony düşünişip durlar. Sen Eýranda sen şony edesiň gelenok-da. Gaýtam bir ýyl gaçýa. Kowumýetleň. O bilen Başda öz gelende-de muň kakasy, kakasy Ryzaşa-da şeýdip gella. Birinjiden türkmenleň zadyny, türkmenleň hereketlerini bir külli Iranda basyp, onsoň türkmen sähra ýerlere hemle edip, türkmeniň göreşen adamlaryny, mübarislaryny öldürip, Şeýdip, bir millet bejerjikli syýasat bilen öňe geldi. Bir millet syýasat bilen. Diýmek, hemme halk parsça gürleşmeli, onsoňam bir millet bolmaly. Türkmeniň arasynda-da şu wagt, meselem, bada özüni satanlar az däl. Olaryň işine ýarap biler bir bigaýrat türkmenleriň. Ýöne sen eger türkmen bolup ýaşajak bolsaň, öz diliňi goramaly, öz milletiňi goramaly.

Şuňa meňzeş diýçi. Indi ýaňky bir sorag ýylda e, meselen bir agtygy şon ýaly bir jelladyň agtygy demokrasi getirip bilermi? Türkmene haýyr bolup bilermi? Soragy. Onsoň bu gaziýany Sadyrak seretýän ogly näme edýär? Ýa muň kakasy başga, özi-de başga. Ol şahsyýeti taýdan dogry. Meselem, bir adam hatda dädesi başga, özi başga pikirli bolup biler. Hatda özi başga azat endiş-de bolup biler. Täze hereket-de başlap biler. Nesilden-nesle geçjek diýip gürrüň ýok. Ýöne bu ferdi meselelerde bolýar. Syýasatda nähilli? Syýasatda bir fert däl, bir adam mesele däl bu ýerde. Bir sistem bar. Sen şu sistemiň içinde, geçen gezeklerdir gürrüň edipdik. Şo sisteme gideňden soň sen-de şoňa mejbur, şoňa boýun berip gidýäň.

Görüň, bu taýda Ol kakaň ýoly dowam edip otyr ofser bu taýda. Oň ýoly başga bolsa, seň ýoluň başga bolsa gürrüň ýok. Şol sistem dowam edip otyr, şol guruh dowam edip otyr. Sen bir ýere gideňde bir futbal meselem bir team-la şol. Bir adam oýnamaýar-a, bir guruh, tim bu zat etýär, birlikde hereket edilýär. Bu-da şol, şo timiň içinde, şo timde bolsa-da hiç wagtda gowumiýetlere şoňa peýda gelmeýär. Gelmeýär. Gürrüňleri gowy diňlemeli. Biziň türkmenler oglanlarymyz öz arasynda-da näm taryhy bilenoklar. Ýüz ýyl öň näme bolupdyr öwretmändiler-dä. Türkmençäni dogry gürleşip bilenoklar. Türkmen zady ýok ogam telewiziýonda bilýäň zat türk telewiziýony ýok zat ýok resan açyklansyn. Görýän zatlar Meneto-dur odur budur farsy zatlary tebliğ edip durlar eýýäm kelle gitýä şeýlem kadýalam tehlilleri ýok. Indi buda bir tarapy üçünji meselä girýäs. Bolýa Reza Pehlewi sen şu wagyt Şeýle bir wekil bolmaly. Wekil bolmaly diýen zady karar beripdirsiň. Onda şu wekiliýet, wekalaty bir hili metre edeýliň. Hem şu birleşige zyýan ýetmesin. Hem-de dogrudan bir wekilimiz bolsun. Muny nedenok-a ol? Başga toparlara maslahatlaşmak ýok. Olarla oturyşmak ýok. Öz seltenet telepleri, öz şownis fars bardyr, diňe bir welaýat gelsin, başy gowumýetler bolup ýykaýlyň, eýni şol öňki ýaly edeýliň, ýok edeýliň, şo zehniýete eýe adamlar diňe bizden biri bolýar diýip, oňa öňe syňýarlar, ha sen bolsaň hem halk raý berer, hem halk seň arkaňda durar diýip ony çişirýärler, öňe atýarlar. Hany başga toparlar? Olar hesap etmeýär. Olar haçan zat etýär? Ha men-ä raýym aldym, indi geliň meňle işleşiň-ä, bile oturaýyl diýýär-de. Beýle zat bolarmy? Gürrüň şu ýerlerde. Sen eger dogrudan halka jan ýandyrýanmasaň, otur, etilaf dörediň, hemme güýçler bolsun içinde, soňra maslahat bilen şu adam wekil diýsinler. Onda gürrüň ýok ki, onda Ryza Pähleýew bolsun, ýene biri bolsun hormat goýmaly bolýar. Ony edenok abi. Meni ne halk tanaýar diýä. Şanly ogul öňden bilýärler. Arkamda duran welaýatlarym bar. Öňe düşsem diýä millet ýaşap meň wagtym diýä, öňümde diýä başga tanalýan adamam ýok diýä. Öňe çykýa. Onsoň näçe raý getirdi? Ýöne gowy boldy, öňe çykdy, öz agramyny alyp gördi-de. Näçerä getirdi? Üç ýüz müň. Üç ýüz müň. Eýranyň jemgyýeti näçe? Segsen million. Şo segsen millionyň otuz alty milliony internet ulanýar. Sag bol, gadyrly dostum, Horasan türklerinden. Eli agajan. Otuz alty milýon, hawa, segsen alty milýonyň otuz alty milýonyna internet ulanýar. Şol otuz alty milýondan bir iki üç milýon alyp bilmediň sen. Iki üç milýon. Internet dünýäsinde bir milýondan aşagy hasap edilen ora. Bir milliondan soňra başlaýar. Ýöne bir adamyň mähbublygyny biljek bolsalar ertdagal bir bir million bolmaly şol. Üç ýüz müň bilen galdyň a sen. Al bu-da seň bir özüň ýeke çykmagyň. Şun ýaly bolýar. Onsoň biziň halkymyzyň arasynda agram alyndy bir. Ikinjiden hem Biz türkmenlere bara ýaňky razýeda şu wagt bir toparlar bar dogry öň içlerinde beter bir tanalmaýalar ýöne dogrudan bir demokrasiýa düşünýän we etilaf döretmek üçin alada etýän toparlar bar men iki sanaňy bilýän şoň bire şuraý gozar diýýä şuraý gozar bar şol şeriýet medary şolar. Ýene bir şuraý tesmim bar, ikinji tesmim. Şo Mehmet Mehdewi Fer bar, şolar bar başynda. Şolaryň esasnamalaryny seretdim, hatda şolar federalizme da ynanýarlar. Sistema gaýry mutamerkez diýip ýazylýar içinde. Diýmek, her halkyň özüne öz mantagyny edara gudrat beriljek. Näme üçin aýtýas? Sebäbi eger o milletlere sen gudrat bermeseň içerden dargajak, savaş çykjak, soňunda-da Ýugoslawiýa ýanap boljak gazyýa. Eýranda näçe millet bar şony kabul etmeli. Her gaýsynyň öz dili, ferengi, taryhy bar. Şoňa hormat goýuň bolup bilelikde bir ýurtda ýaşabermeli agzybir. Päliwin sen teleplenekde şony etmejek bolýalar. Hemme farly taşlamaly, farslaşmaly. Serheň dilheme gitmeli. Çöregiňizi iýiň, garnyňyz doýsun, dansyňyzy ediň, boldy. Şu wagt şaň zamanynda aý keýpçilik zat diýilýär-dä. Şaň zamanynda hem türkmen dili okudylýardymy? Türkmen serhengini ýaşaýardykmy? Bir türkmen kitap çykarjak bolup etdi zada çykarýar, sabak çagyrýardy. Türkmen kitap bar, bir-birden okudyk. Men-ä şu Hajymyrat Gyrgazyýew aýrylan, Alla rahmet eýsin, oturýardym, gürrüň berýärdi şolar. Biziň ýaňky sowet režimleri ýykylanda Türkmenistanda bir topar aýdaý öňki kommunistligiň gowusy ýokdy-da aýdýar-da. Arak-da ba, çörek-de ba diýýär. Keýpçilikdi diýýär-de. Ýöne ýitip baran bir pikir, akyl, ynsanlyk bardy, oňly işlerem ýokdy-da. O taýda türkmen dilde okutýardylar. Ýene köp manewýat elden berlipdi. Biziňkem şu wagt şaň-temur zamanyny diýşi şo-ha. Näme, millet pahyr bu kadar çörege zar etdiler, horlandy, pahyr şo güne razy. Emma şo günde dogrudan bara biziň türk mellemiziň haky ýokdy, ferengi haky. Şa gidende şol yňlap bolanda aslynda türkmenler başda jumhuri yslamiň tersine galmadylar ki. Şaň tersine galdylar. Näme, elden giden ýerleri gaýtaryp almak gerek. Köp ýerler alyndy. Zabylla berildi, timsara berildi, derejedara berildi, şeýdip kän türkmeniň ýerini aldylar. Bize okuw gerek, hat gerek, türkmençe mekdep gerek diýip geldiler. Soňra Jumhur Islami düşen kabul etmänsoň, o tarapdan-da hem sowaş çykdy. Indi bize o taýda bar, biz türkmenler üçin keýpçilik däldi. Ha, parslar üçin bolup biler, öz dilleri, han, türklere türki her diýdiler, türkmene wehşi diýdiler, araba, arap, a, näme, melekhar diýdiler, özlerini öň dünýäň büyük adamlary gördüler. Ha, olar üçin keýpçilikdir, o şaň zaman bolsun diýer. Sen üçin däl. Ýöne sen üçinem bolup bilýär. Türkmenligiňi ýitirseň, Gaýratyňy ýitirseň, täsiriňi ýitirseň, ene diliňden geçseň, taryhyňdan geçseň, howiýet kimligiňi atsaň ýere, mende siziň siz ýaly ýoljok diýseň, häki gargaň ördek ýaly ýöreýşi ýaly-la. Ha, onda bolar, sende bir gapdallygyny kabul ederler, türkmenlikden geçseň. Ýöne biz türkmenlikden geçýän adamlar däl. Biz taryhymyza guwanýan türkmenler, dilimiz müňlerçe ýyllap miras gelen dilimizi goramak isleýän türkmenler, ýerlerimiz, ýurdumyzy goramak isleýän türkmenler, türkmen bolup ýaşamak isleýän türkmenler biz. Biz üçin bolmaýar. Kimlere bolýar? Özüni itiren, assimile bolan, kimligini bilmeýän, ýüz ýyl öňden habary bolmaýan, Aý, dil bolanda näme, parsça gürleşibereris diýýänler üçin olara bolýar. Şol üçin aýtýan men oň bolmaýar diýen. Ýaňky Ryza Pählewi kakasy diýýäň, o taýda diňe bir kaka mesele däl-a. Şu kakadan gelýän bir düşünje, pikir bar. Bir sistem bar-da, häzir şol bozuluşygyň içinde durýar şol. Şol üçin bize bolanok. Ýok, şol adam gelsin, başgalaýyn etilafy gursyn, hormat goýsun, şo etilafdan näme çyksa, men-de boýun şoňa diýsin, indi Iran näki muhalyf zatlar, ha onda gürrüň ýok. Milletlere de hakyny men kabul etýän diýsin, bir-birden hukuklaryny bileje ýöresin, onda gürrüň ýok. Bular alyp gaçjak bolýar gürrüňi. Tebligat etjek telewiziona bar, sesi bar, zada özem tan alýan adam alyp gitjek. Onsoň biziň wezipemiz näme? Halkymyz görmeýän zatlary biz görenini aýtmak. Biziň wezipemiz şu aýtmak. Soň käler aýtýada düýn galaga otagda degende bolduda, el çek kelläňi agyrtma şu gazýellere girme diýýada. Baba biz girmesek açyklamasak, Ýaş oglanlarymyz ýalňyşsak-da, bilenoklar-da. Çäre ýok, aýtmaly bolýas. Bir zadam diýselerem, çekmeli bolýaň derdi. Bir adam bilen indi Radyň bir sözi bardy, şol Ýuneskoň bir namaýşy bardy, şoň gahrymany öljek bolýar-a soňunda. O hem ýanekdosy aýtýar. Ah diýýär, gahryman elden gitdi diýýär, indi halk näder diýýär-de. Şonda şol adam aýtýar. Waý diýýär, ol milletiň ki diýýär, bir gahrymana mätäç bolsun diýýär-de. Bir gahrymana diýýär. Diýmek, gahrymanlar bilen döredilýän zat däl, bütin millet döretmeli, gahrymanlaryň bolmaly, gahryman däl-de, gahrymanlar bolmaly. Bir adam birden-de şol yňylgap bolup dur, hemme zat taýýar. Geltirýäler da geçen yňlapda bunu aýda göründi diýýäler. Homeýni. Aýda göründi diýýäler. E dogrudanam aýda bizi kiçikdiga bizde aýa bak ýa meňzi ýa şu meňzi ýa meňzetipde bilemzok ha bir gara zatlar görünýär da näme de oha. Ondan Homeýni gelende näme diýdi? Biz ahun. Biz bilen zat etjek ýoly aşjak, soňra baryp gumda oturjak diýdi. Ahullaram zada garyşmasyn syýasata. Boldumy şo soňra? Homeýni patyşa boldy, selleli patyşa. Hameneýde ikinji patyşa. Ogluny tikjek bolýar üçünji patyşa, diňe sellesi bar. A bu-da şonuň ýaly, aý, men-ä idat, men-ä bir wekalet etjek, soňra aýryljak diýjek-dä. A bir öňe çen aýryp bolanok-a soňra. Tanalýa, irtibat köpelýä, hemme halk şoň daşyna aýlanýa, ulaltýalar. O-da ýene patyşalyk dewam etýär, öňki gün dewam etýär. Şeýdip, zat durmalymy? Oň tersini yňlap, oň ertesini yňlap düzelmeli-dämi millet, ýa bir Demokrasiýa etmelilämi Eýran? Gürrüň şuň üstünde. Ohm ol tebligatlara aldanyp zat edip dogry ol oň adyna aldanmalydada tanalýan adam diýip ýa öňki aý öňki döwür gül ýalymyş diýip o zatlara aldanmalyda. Belli belli kesimlere belli bir gowma gül ýaldy. Hawa, şu wagt meselen, dostumyz ýazypdyr, Daýegan harfi homini Reza Pählewi mizan. Hawa, şony ýaly-la şu wagt. Bir-de bir zada dykgat ediň. Biz meselen, men şu wagt azmaýşy goýdum-la düýn, şony ýaly. Biz häzir bir zat diýmäkek, eýýäm täjiýe tarap ýazýandylar. Ýazdylaram. Jumhur Islamiň kylydy şeýle, eýýäm täjiýe tarap. O-da eýýäm täjiýe tarap. Nähili bolýar? Häzir agzyňy bir zat aýtmakaň türkmen terziýe terep bolýa. Nirden bolýa? Hä, zehniýet bir ha ikisinde-de. Ol dini görnüşi, o-da ýaňky laýyk görnüşi deý. Ikisi-de düşünje bir, ýagny gowumyýetlere seredişleri bir. Gowumyýetleň haky ýok dil diýdiň terz ýetelep. Öz memleketiň hotmogtar bolup türkmen sähra diýip at berjek ostan tez ýetelep. Biziň gözleýän zadymyz näme? Her gowumyýetiň öz dilini hormat goýýan, öz mantygasyny öz edara etýän we bir memleket tezýede etmän bir hakimiýet Iranda ýaşaýan şony isleýäs. Bu gün türkmenlerimiz aldansa, Ýaşlarymyz aldansa o şygarlara ertesi-gün öz içimizde gynçylyk dörejek. Şol üçin howlukmaly däl. Bir ýetilasa ýetiň. Gowy merhele ýetsinler arda kim çykýa. Şol usullara, şol demokrasi, hukuk beşer, eýlamyja hukuk beşer ynanýan kim çykýa araňyzdan. Ha bizde goldaýas şony. Reza Pehlewi çykýamy? Gürrüňi ýok. Ýa ýene ýer çykýamy, şeriýet medary çykýamy, şi ebadys kim çykýa, bolýa, şo zatlar nanýanmysyňyz? Gürrüň onda däl. Gürrüň şu wagt şony alyp gaçjak bolýala-da, bir däne şol şownys farsy bar, şony galyp etjek bolýaly ýene-de. Şol üçin men ýazdym o taýda. Şo gazy. Ýöne o taýda açyklap bolmaýa-da, bir dört-bäş setirle ýazýaň. Bir-de bir dostumyz şuny ýaly aýdypdyr-da, biz bu gün Ryza Pehlewiň öňünde dursak, ertesi gün ol zabyllar Ryza Pehlewiçi bolup biz ýene öňki güne galamaýly, biz hatda akylyýet bolup bolada hakimiýet tarapyna bizi zat etmesinler, ýaňy dandan horlamasynlar türkmenler diýip ýazypdyr. Oňada men jogap bereýin. Birinjiden häzir o men dada gelemzok biz ýaňy dogrudanam Iran halky hemmesi birini isleýän bolsa biz-de isleýäris gürrüň ýok. Häzir bu merhile ir. Häzir kim öňe düşekm-la şoň gürrüňde. Şu wagt biziň hakymyz bar-a, sesimizi aýtmaly, nezerimizi aýtmaly. Dogry ýola çekjek bolmaly. Täsirimiz boljak bolmaly. Ha iň soňunda millet şu karara geldimi? Bizde oňa zat. Ýöne muny aýdaýyn, munam indi öňki ýaly bolmaýar. Öňki döwür ýok. Öňki döwürde türk dünýäsi ýokdy. Öňki döwürde Azerbaýjan oýanmapdy. Indi bir zat bolsa türkmen ýeke galmaýa, ony aýdaýyn size, ony ýaly zat bolsa. Ýaňky sil bolanda nähili geldi Azerbaýjandäki doganlarymyz? Şolar ýene gelýär bir zat bolsa. Ondan güýçliräkleri-de gelýär. Biz ýöne häzir o menta barar diýip zatmyýas-a, eçerden dogarlanar diýýäs, savaşa barmasyn diýýäs-de, islemeýäs hem. Ýöne ony ýalam alakany biz diý türkmen ýeke galjak bir millet däl-de, türkmen dünýädäki dört ýüz million ýakyn türküň bir bölümidir, şony unutmaýlyň. Şol düşünjäni goldaýanam dünýäde gaty kändir. Internet hemme zat ýaýrap durandyr, indi mysallar bir-birinden habar bardyr. Türk dünýäsi birleşendir indi. Bu bir tarapdanam şondanam gorkýar-a bula. Şol üçin eýýäm bir pars welaýat birini getirip goýaýylýa-da, olar gelmesin güýje diýýä. Gelejekde olaň nagşy beter uly. Iranyň şu wagt ýarysyndan köpi türkler däl hem soňra başga kowumyýetler olara zat az az bolup galýar olar şol üçin hem gorkup şony beni özüniňkini öňe saljaklarda biz olara aldanmaly däl o zatlara. Ýa türkmenlerden hiç söz etmeýär diýýär. Dogrudyr, türkmenlerden hiç söz etmez. Bir sebäbi-de elbetde kürtler bilen buluşlar aýaga galypdygy şodur. Ikinjiden-de bular türkmenleri türk milleti hiç söýýän däldirler, onam aýdaýyn. Sebäbi taryhda parslardan bir Kuroş bardyr, bir Sasani bardyr, bir-de Pehlewi bardyr. Galan hemmesi bar türkmendir. Hemmesi türkmendir, türkdür. Şondan gorkýarlar. Şol üçin alyp gaçjak bolýarlar-da. O mesele-de bar. Garaz, men sözlerimi häzir aýtdym diýip bilýän. Sorag bolsa hyzmatda başga gürrüňe merjek bolsa indi men alyp bilýän. Sorag bolsa şu ýerde ýazaýlyň, gürrüň nezerimiz bolsa-da men açaýyn. gelip bilersiňiz, gysgarak aýdyp bilersiňiz. Hany düýnki ýazýarlar men okamadym geldilermi gürrüň berjek we bersinler muhalyflar oň bir toparda zat dola türkmenem näde ola ýazýarlar türkmençe düşünýänem nädir ola türkmençe gelip düşün bir gürleşip biljek adamlar onda daşardan ýazýardylar da ol ýazýarlaram arasynda tek tük türkmen bar näme şähram gel onda näme eger zat etjek bolsaň Gürrüňiň bar bolsa. Gürrüň berip durka kän zatlary okap bilmedim bagyşlaň. Eger nezer bolsa ýazyberiň. Hawa, salam aýtýan hemmäňize. Gara şol gürrüň ýene gaýtalap gelýän. Aýdaýyn, bir şahs däl. Waleýkim salam. Biriniň agty bolalygy üçin däl. bir sistemiň agtygy bolany üçin, bir sistemden dörän agtyk we ol sistemi yzyla dowam etjek bolýan agtyk, gürrüň şuň üzerine. Ony göreýli. Şähram teýin Hawa Şähram, hoş geldiň.
Ussat gowy maluha, saglan gelseň, Allah kuwat. Gowy Allah şükür, köp sag bol. Özüň gowumy? Sagman tüňmi? Gowy elhamdülillah ussat. Ussat tüweleme tiz tiz gowy kepler, şirin kepler aýtýaň, eliň agyrmasyn. Ýöne şula aýtýan kepleň

Dogrudyr o. Men Üçünji näme işli adamla, käwagt gije galýar, dogrudyr. Ha.
Sen iş kepdiňde men işe gitdim. Ýöne şu keple äwweline gerekdi. Bu madda gerek ki, ela men şundan bir video iberjek. Çon bu farsla

Dogrudyr. Ha, ýöne şu gürrüňleňi sen şu äbirräginde görseň, ýani şu gürrüňlerde bir peýamjyk iýibera bize, şu sizli gürrüň. Men agara, şu türkmen ogla ýa düýn ýazamda bildim, on ýaly hessasdyr diýip, ýa halk bilýändir diýip, şonuň ýaly düşünýärdim da. E, görsem gürrüňlümiş gaty, düýn bilip galan dogry özüm de. O derejede diýmeýärdim. Biziň halkymyzyň
beter aziýaty gürrüňleri giren aklardan boldy. Adamyň üçin ýa. Men diýýän türkmen halkymyza biziň wezipemiz näme? Şu gürrüňleri öz düşünjeleriňi, şu pikiri halkymyza öwretmeli, ýaýratmaly. Bir zady syn edende şol tebligaty aldanmaly. Aňyrsyz öwürjek bolmaly şony. Täze Tahlil etmeli. Birde başgala näme diýýä? Başga toparlana hemmesini bir birin ýanyna goýup bir özüň bir şoňa bir haýsy dogry diýip oýlanmaly ösünde. Hemmesi bir birine repti bar. Hemişe şeý diýýän, hemişe toparlana men görýän şolar arasyndan bir zat çykarýan. Onsoň bir şoň ýaly dogry karara gelip bolýada. Birde bir gezere kürtlere maňardan şeýle muhalyf bolup dur. Buluş dostlar ýazyp dur. Hatda fars dostlarymyz hemmesi şol ýaňdandan seltenete garşy ýazyp durlar. Gördüm hemmesini. Bir güzel biz türkmenlerde. Ustad men Senin diyeceğim, indi sene ayttın aytmazadı, yöne sen e, harici ellerden gurrun bermedin, men şun bir tikecik özü bilýänlemden, görellemden aytcak.
Ayt, ayt, ayt. Şimdi ustad, Şuny kulli türkmen sähra bilmeli ki, şu wagt dünýäň özi bir merheleýe serneweşt sazda. Bir nemunasy hemin Türkiýedi ki, türk ýüz ýyly diýip tebliğ edip du hetda intihabatynda şo bize derepti ba. Biziň şu wagt intihabymyz da biziň geljek ýüz ýylymyz. Kabul etýäňmi usta? Awa. Awa.
Türk illere salamlar, saýgylar, sag boluň. Biziň-de geljek 100 ýylymyz, 100 ýylymyzy intihap etmeli şuma. Biz hapur-supur şuma şahzade diýsek, seň diýşiň ýaly gelip sistemin oturdar. Ýene-de biziň başymyza sela çeker. Etjek işi şudur bulaň. Bulaň Hudaýdan gorkusy ýok ki. Bulaň demokrasisi hemme zady fagat işi ýola düşýänçe. Oho ho, degigan şol ýaly. Oho, degigan şol. Şeýle gözle e, Amerika, Ingliz, Alman, Fransiýa bulaň hemmesi keşk, usta. Hiç.

Näçe hana bardy, özüň-de bilýändirsiň, Rothschild, Rockefeller, Jorj Soros, bular milliarder haýy, jahanyda bular dünýä ellerini ostat, Bill Gates bolup çykýar, Elon Musk bolup çykýar, Jeff Bezos bolup çykýar, bular dünýä biziň elimizde diýýär. Bular hemme dünýäde her keşberde-de elleri bar. Halan ýerlerinde jeň çykarýar.

Ýaryşyklarsyz gürrüň ýok, şu wagt jeňli jahanyýet sebon başlajak bolup dur. Türkmensährada birlik gerek, ekiniňe, tohumyňa, ýeriňe, goňşyňa sahyp çykmak gerek. Ýäni öwümizde işdi birnäçe aýyň içinde bir ulakan jeň, ulakan bir gytçylyk bar ussat. Şuň başyndan geç, başyndan geçip gidip bolmaly däl, şuny aýtmak gerek. Öň özüne bir ýörite bernama goýarys inşallah. Amin ýöne diýilmegi şi, şuna aýdylmaly türkmen sära. Ýöne ýene bir zat ussat, ýene-de şin hemmesi bir-birini repti bar. Nýu-Ýorkda 300 koltuk diýip bir zat bar, ýehudylar, sermaýedarana jahan. Bula-da dünýäde, bula bir-iki däne hana bar, eşitýäňmi? Dünýäde Söz sahyby şula. Bula men sana öňküsi aýtdym, sen gyn gördüň ýa-da muhalefet etdiň gerekge diýip. Bula Israile bozork diýip bir zady bar. Görendirsiň ki, Abdulhamidiň bir wideosyny Nil we Furatyň arasynda keşer gurjak bolýanyňyzy men etdirmerin diýýär.

Kamelen dogry. Eýrana tikelejek bolýarlar. Ýöne Magtymguly şanyň bir aýtýan kepi barmyş, dogrymydyr, dogry däl-de, iki sakgally geljek, soňra bir kösi geljek, soňrasy türkmenlere düşjek diýip bir gadymdan bir dile düşýän şizler. Şony ýazmanam bolsa ýazsa gowy boljak şony. Şizler gürrüň Oba, nädir şu? Zat dämi ya, bärden çykan zat. Ay, näme ýazsaň, Magtym ulyň adyna gelmä bermeli.
Ay, usta. Jarazda bir görünler bar, men muhalif de, bilýäňmi? Bir bir görünlerine bir berilje mehver bar da, mesela Reza Pehlevi bilen şu zatdan, şoň üstünden gitmeli bolýar da. Ýogsam beter bernama Kän bolýa, agyr bolýa, her bir tarapy degişik. Sen aýtmazdan sen aýtdyň, aýdyljak zat ýok, Reza Pählewi ýaly, Reza Pählewi. Sen-de gowy gürrüňler berdiň. Dogry aýtýaň, o tarapdan. Şeýle çykyş edip otyň. Inşallah seňem janyň sag bolsun. Salam.
Şeýle sende arzuwlaryňa ulaşmagyňy, ýetmegiňi arzuw etýän. Sen ýaly bor. Ýürek bilen çykyp duranam kän nät. Han düýnna bir köp adam çykjak ýalda aty. Baý, bulan bir topar sewme agawda, ýöne oturan ýerine sewme. Gürrüň berjek bolsa ýogy. Bir de bar a. Eý, türkmen atda ýazyp duran Fars welaýat türkmençe de bilenoklar. Şu wagt türkmen jibernama çagyrsaň hemmesi ýok bolup gitýär. Bu da bar. Ay öz Türkmenlerimizden ne var bize sevgen. Bar, bar yani. Şoň kärsi ýöne men dikkat edip gördüm.
Şahnawat gowutdy falan etdi. Bir adam hoş diýip bolanda mesle şah şo diýip diýip mesel urýan maňa. Men ne tebligat. Tebligat, tebligat. Şol öňki aýdylýan zatlar. Biz ýöne tebligat däldi. Biz öz türkmen bolup seretmeli biz şoňa. Biziň üçin näil ýeşil taryh, geçmişimiz, bize näil boljak ýagdaý. Eger biz türkmenler hemmämiz şolar ýaly boljak bolsa, gürrüň ýok, hemme erip gideris, ýok bolup gideris. Biz bolup ýaşajak bolsak-da, özümize görä karar bermeli. A bolýar onda näme Şähramjan eger başga şol barada zat ýok bolsa. Başga zat ýok, başga zat ýok.

Sawa. Şu bazar diýeni häk gürrüň bolýarda, ýeri bir sora beripdir-de. Din her çeke beraý gozara beraý bädas gozar millet teslimi gelen diýä. Häk Homeýniň gürrüň ýalla häzir diýä men diýä geçýänçam diýä bir rehber bolýan. Onsoň baryp oturjak gunda diýä-de. Soňra gozarda geçýä, bir-birden bu ruhlary ýok etýär, aradan çykarýar-da, patyşa bolup oturýar. Bulaň-da güzar diýýäni şol. Häzir sesiňiz çykmasyn diýýär. Men öňe düşeýin. Soň millet tesjini tutar diýýär. A millet sen näme, o senem aýda görkezenler millete. Başyna bela edenler, o güzar-muzar hemmesi ýatdan çykar. Şol o oýun, o ýalan bir hilliräk. Eger dogrudan etjek bolsaň-da millete hormat goýýan bolsaň, şu wagt goýbermeli. Şol etilaf döretmeli. rehberleri bilen hemme toparlaryny seni şola saýlasyn öňe çyk. Näme üçin soňra bolýar? Ha, berekella. Bolýar gürrüň. O zatlara aldanma hiç. Olara. Soňra goýjagy geljek, oturjak sistema, soňra çagyrjak, olaň üstünde durjak, ola etekde durjak. O şeýle ýöriň diýjek. Ýene şo bolýar. Hiç wagt türkmene da hiç wagt ýol bermezler olar. O türkmene

Anlada perçemma. Şunuň näme diýmeli? Hiç zat diýip bolmaýar. Bir zat diýseňdi ki, ahulla türkmenle hemmesi gelýä seň başyňa dost. Seň hesabyňa report urýarlar dost. Çekýärler. Hawa. Häzir içinde şon ýaly ýagdaý, içerde bir tupan gopmasa, bir sil gop Tutmasa millet üýşýän nädir? Şol nokta ýok-da, onsoň o kän sebäbi bar, serhengi bir rähberiň bu ýoklugy. Onsoň türkmeniň üstünde häzir işlemeli bolýar, biraz howlukmalar däp bolýar häzir türkmen özüne gelýänçä. E, türkmen öňe maýyşýan birden esasidir, bir birden-de ulalyp, birden-de tufan turuzyberýändir. Ýene-de täze gürrüň gabaw, Şährap. Häzir ýene biri girjek ýaly, men sen eger zat yjazy berseň, ikinjä zat edäýme. Bolmasyn, salamat bol. Bolýar, bolýar.
Özüň zat ede-de, sag bol. Ikinjinem göreýin. Ýöne biziň wideomyz-a gaty zat boldy, agyr boldy. Muhammet.

Şähram men men senden bilmeýän aýdan bolsa. Bähbit bolsun diýo, bähbit bolsun. Gowy dämi özüňe? Diňläp otyr Şähram diňläp otyr. Aýdy. Gurgunçylyk dämi özi? Gowy Hudaýa şükür. Sag bol özüňiz gowy bolsaňyz. Gowy alhamdullah.
Bir gowja gürrüň de wekalat berýäňizmi bermeýäňizmi? Berjekge. Wekalat näme bermeli aýdyp dur Şumat. Meselem ýanna Şumat öz doganyňa Iranda begadyr memleket Sykyntyda ki bgadyr feşarda ki şu man öz doganyňa wekalat berip bolmaýar bir ýeriňi wekalat berip bolana bildiňmi sen bir milleti bir ýurdy biz kyrk üç ýyl bäri zejir çekip otyrys biz şuňa şundan sürin çykyp otyrys dogry dälmi hemmämiz etirazymyz şiki bize feşar düşüp otyr diýip biz şu memleketde wagan zejir çekip otyrys diýip. Hop, biz şuny defa edip otyrys. Hop, boldy, şu biz defa şu öz hakymyzy aljak bolup otyrys. Näme diýip indi birine wekalat berip bilmeli? Ýagny biziň orzamyz ýokmy özümiz hakymyzdan defa etmäne? Men wekalat bermeýän. Men Abdulhamida raý berýän, Aly daýyýa raý berýän, Azerbaýjandan, Türkmen sährada, meselem, agaýe Dükder saňa raý berýän. Hemme öz

Bildiňmi? Onda-da şu keplerini ýetirýär. Şondan hem aýat etýän. Neýinki men baryp şoňa wekalat bereýin? Ýok, wekalat bermeýän hiç kime. Men raý berýän. Men şondan hem aýat etýän. Wekalat beriň. Aga, sen wekalat ber-de maňa. Sen şumat Irandaky bir muguda bir zady öz desirenjiň bilen alanmasaň sen maňa wekalat ber. Ýany näme?

Hawa.
Ýok, bir kyrk üç ýyl bärde bir eden işleri ýokdy. Şu wagt milletde millet öz turbaty ýör şu wagt. Öz şu merhile ýetdi. Ha, eýwallah. Indi bir çyk görnüpdi, alyp gaçjak bolýarlar. Gürrüň şoňsunda hemme. Bir rahatjyk, şu äwvelki tagtyna, şu äwvelki zadyna ýetjek bolýar. Men raý bermeýän. Şahsan men özüm raý bermeýän. On alty ýyl bäri, dört döwür bäri şu namaýyndalara raý beremok, indidem melekler raý bermeýän şoňa. Bir mugdy şo gelse-de, Aga, hemaýat et sen-de! Aga, Mämmet Sabry Ferden, Aýdükderden hemaýat et, Äli daýydan hemaýat et, Monnala Ämehemden hemmäňiz bir beýany beriň, kabul! Bir särine güni Irandan sürin, äýbi ýok, beriň, režimden sürin, beriň, boldy, tamam! Sen maňa wekalat beriň näme? Biz-ä düşünişimiz, Biýhutmykam diýýäs, ýalňyşmykam diýýäs? Yok daýy ol millet awam feribide awam ferip. Televizion tebliga zat bilen bir de mowsa bar etmekde. Onda düşek geler da düşek geler şoň. Şony ýaly.
Ýesen aý çyn ýalak. Oku meniň ýalak bir kalyp berjek. Awa boldy sen men hany oturaýyn. Ondan soňam bolýa görer. Suw metjan ederin bargy metjan ederin howlukmaň siziň hakyňyzy alyp beren Amerikadan 43 ýylyň kyny howlukmaň ondan bolýa ýuwaş ýuwaş. Hawa. Şony aýdaýyn diýdim. Ýylyň darmagy aý açandan bäri geljek geljek bilen mende-de bir täze bolan oglanjyk da bar. Heý bu gün görerin, ertir görerin diýip ýakyndan görüp bilemizok. Inşallah görüşeris, inşallah. Soslaň biri şol ähli wideolarynyň agzynda bolan zulumlardan aýt diýipdir-de. Ony soňra goýaýly. Biz öňem öňkülerde-de aýdyp gelýäs. Ýene aýdarys, öňki bernamalarda-da bardyr. Indi beter ýaňky telewizion zadymyz ýok-da. Şu Instagram bolansoň Beter uzynada çekip bolmaýa. Bu soragyň jogabyny soňra goýarys. Boldy be. Sag bol.
Begenim pikirde.
Eliň agyrmasyn. Sag bol, saglyktda bol şeýle. Allah kuwat bersin. Boldy, ýüňüň ak bolsun. Boldy. Çeken zähmetlerňize. Eýran halkyna, bütin türkmen halkyna, türk dünýäsine, pars, buluç, welaýat türkmen ýok, hemmesi azatlyk üçin göreşýän ynsanlaryň hormatly ynsanlaryň haklaryna hormat goýan hemmesi doganlarymyz, gowy günler arzuw etýän hemmede. Sag boluň. Bolýa salam.
Bolýa.
Bolýa.